Pajjiż imxejna ħafna fejn jidħlu kemm id-drittijiet tal-annimali fuq il-karta, jiġifieri minħabba liġijiet li saru, u anke wkoll il-mod ta' kif individwi jattrattaw, jittrattaw mal-annimali. Jiġifieri naħseb illi sirna ftit iktar miftuħin jew inkella sirna naraw illi isma' il-qattus ta' barra huwa tagħna wkoll. Issa mhux qed ngħid illi dana jipprattika kulħadd, Illa għaliex danha tisma' stejjer sfortunati, però naħseb illi l-istejjer li tisma' huma każi li iktar jagħmlu ħoss, però xorta waħda ma jfissrux il-maġġoranza. Ġie persważ illi l-maġġoranza li jgħaddu fi qattu żbarra fit-triq ħa jħarsu lejha u ma jagħmlu xejn. Oħrajn forsi se jkellmuh. Se jkollok min u dawk li jagħmlu l-iktar ħoss illi forsi sfortunatament jagħmlulhom xi ħaġa, jweġġgħuhom jew hekk, u dawk kif qegħdin ngħidu l-iktar li jagħmlu ħoss. Jiġifieri naħseb illi aħna bħala nies qisna mdorrijin, bħala poplu naħseb imdorrijin illi illi ngħixu. Qabel qabel kellna ħafna kwistjoni ta' klieb jiġru barra, illum il-ġurnata rari tara minnhom, qtati s'għadek tara minnhom, u għalkemm stejjer kif qegħdin ngħidu negattivi nisimgħu, però naħseb illi mhuwiex mhijiex xi ħaġa ta' kuljum. Imma fuq l-att naħseb jiena leġiżlattiv nafu li saru l-awtoritajiet u nafu wkoll li hemm il-liġijiet. Bħal kull ħaġa u bħal kwalinkwe liġi iżda tibda mis-sewqan, tibda l-kostruzzjoni u l-istess ukoll anke drittijiet tal-annimali, naħseb l-infurzar hija dejjem il-problema, naħseb illi Għalkemm il-liġi qiegħda hemm u min jinqabad se jeħel u nafu li l-pieni qegħdin hemm u huma li huma, madankollu l-kwistjoni hija dejjem tal-infurzar, naħseb jiena. Jiena naħseb li first of all kull min għandu pett eċċetera jrid jiġi chipped u jkun reġistrat, irid ikun hemm forma ta' reġistru li jindika min ta' min huma l-pets biex fl-ewwel nett jekk il-pett jaħrab jew inkella aktar gravi jiġi abbandunat It is traced back għall-owner. Number two, irid ikun hemm pieni iktar ħorox fuq min jaħqar l-annimali. U naħseb ukoll li għandu jkun hemm tip ta' reġistru ieħor illi jekk persuna qabdet taħqar l-annimali, dil-persuna ma titħalliex iktar mhux biss owning tal-pets imma kważi kważi naħseb lanqas tkun qrib ta' annimal għax biex tasal taħqar annimal tkun kapaċi taħqar bniedem ukoll. Dawn huma affarijiet li naħseb li jgħinu aktar fil-protezzjoni tal-annimali għaliex sfortunatament hawn dawn l-individwi li ma jittrattawx tajjeb l-annimali u allura hemm bżonn li jkun hemm dawn il-multi ħorox kif qed jgħid li jkun hemm aktar infurzar u li jiena naqbel ħafna ta' reġistru jiġifieri bħalma jeżisti għal min jabbuża minn tfal jew inkella ċertu tip ta' abbużi oħrajn eħe Li jkun hemm dawn in-nies li jisma' dawn ma jistgħux jrabbanu jew ma jistgħux ikunu viċin l-annimali. Għandhom ikunu publicly publicly known. Li jekk inti wasalt biex taħqar annimal u inti miktub fir-reġistru ħadd m'għandu għalfejn jistħi jxandar ismek. Tipo jekk għamilt xi ħaġa ħażina trid tbati l-konsegwenzi tagħha. Naqbel li imxejna 'l quddiem però anke pereżempju tmur pajjiżi oħrajn tara kemm Kemm għandna aktar għalfejn nistgħu nimpruvjaw, pereżempju, diversi drabi konna Istanbul tara tara l-annimali jidħlu ġol-ħwienet, saħansitra ġol-ħwienet stess għandhom is-sodod tagħhom, għandhom il-bowls tal-ilma, għandhom il-bowls tal-ikel, iħalluhom jidħlu bil-kwiet. Hawnhekk qisu kultant ma nibqax jidħlu jibdew igergru, jħarsu lejhom, ikeċċuhom u dawn qed nitkellem fuq stray animals, u li annimali li huma stray li jitħallew jidħlu u jaħsbulhom għal għal għal għal dar anke quddiem il-ħanut stess ikollhom qisu dar biex il-qattus ikun jista' jorqod hemmhekk waqt li l-ħanut ikun magħluq. Għandna aktar, però ma rridux ngħidu li ma jeżistux, jiġifieri għax għandna ħafna nies li jitimgħu l-annimali u jagħmlu sagrifiċċji kbar, dan iżda mhix mhix ħaġa li ħa jagħmilha kulħadd jew kulħadd għandu l-istess amor proprio għax dan altru tħobb annimal tħares lejh u ma taħqrux u tgħid kemm hu ħelu. U mbagħad hawn min l-imħabba tiegħu jesprimiha b'mod differenti, ċoe li jagħmel sagrifiċċji kbar, joħroġ filgħaxija, filgħodu, biex jitma' lill-annimali, jonfqu flushom, jonfqu ġidhom. Aħna ftit ilu fuq ir-radju semmejna storja, pereżempju, ta' persuna li talbet l-għajnuna wkoll għaliex dina ġidha kollha trabbi għexieren kbar ta' qtates fir-residenza tagħha. Jiġifieri jeżistu wkoll anke minn dawn in-nies u li tajjeb li jkunu highlighted ukoll, ġoġe tajjeb illi dawn nirrimarkaw li jeżistu.